Abusie baminto, ebikone biabo bire bosongo. Kani omonto anchete eburugu, mpaka arete eburugu, na omosaberi omobatise, mpaka arete eburugu. Bono into ki'egasi enene eke! Riremwa na inche inchateebete ng'a ngochire bosongo gokora omokutano oye ororo. Bakoria bosongo bagende Keumbu, bakore na Keroka. Which means, ekonyarekana ng'a bakore chicounty renga, ibere chia Gusinya Mira na Kisii County. Bagateba ng'a bagochakera omokutano o monarch Kitutu Church South ase bagochangera abang'ina. Buna togamba bono igo omokutano oino ogasaine ororo. Abagusii baminto, ebikone biabeire. Etown ya Kisii. ebwate abanto ba bodaboda abange sana, chisteji ne chinyinge sana. Na abanto ba bodaboda ngoplay bare ebig roll ase emekutano eye ekero nabo bagotokia kabisa barange ikiga ase aywo ororo. Na abanto ba bodaboda nabo bagocha bakonye nonye nokoreta security more especially ekero eburugu egocha etown eye. Bono kero Linda Mwananchi yatangasa ng'a ngochire gusii, ng'a egwete ng'a goetera ase omongwana otenete bodaboda okwo kwa bus, allegedly. Simbarati akamotebi ng'a boda boda bonsi pi baumera netisi rero. Rero rituko rinde mani ase ogokora ki? Egocha bosongo. Buna togamba bono iga boda boda bande already no bakare, etisi iga abo. Abande batebire. Abwo bare abange, ing'o orachie otoite, lakini intwe rikoruga aase, ng'a ne chibesa tocha koegwa? Esababu y'okobarangeria ng'a neri ng'a mbache emekutano eye ya Linda Mwananchi, mbabase goattend, ekere nyarekane ng'a Linda Mwananchi tenyora abanto. Egento gi'okumenya keri ng'a. tari rinde tari bodaboda boka bakogenda oo, na abananchi bonsi. Iga esababu nere enene, nabo erabe either insecurity nabo erabe caused, gose ne nabo eranyarekane ng'a kebanyakorende pi abanto ba bodaboda boka nabo bakogenda ororo. Bono rero inche buna mokwane ere chingaki chiane naende etaoni ime, noonchokeranie sana noumera abanto ba bodaboda narindire chinde, nababorie inwe rende inki motachiira omokutano oyo o kare etisi. Chisabau bang'ana echi'ogokumia, entang'ani ebatebie ng'a barabwo mbare baana, ng'a bagokontororigwa buna abana, ng'a kera ense batagete gokora iga, genda gochia aa, genda gochia aa. Batakoreti abande igo abande baitw, abande baru chipigipigi, abande bakwa, abande babwatwa ne chiguni baitwa. Bono bamwire this time round mbare baana ng'a bagokontororigwa buna abana rioka rioka rioka ng'a genda ochie aa, nchuga ochie aa, kaba noyo, genda kora eke. Bagoteba ng'a naki orabaeire etisi. obasiekere korwa saa inne mpaka marogoba six, ng'a mbateine omokutano, babwate chifamiri chibaganyete, ng'a ase eng'encho bakogwerwa. Chikastoma chiabo nchire oo, chiria chigocha chiaborigwe chinsa gete gete specific hours, naki bagochikora. Lakini ekiabeire ng'a bagende oo, basiekerwe, babere mpaka omokutano okoera, bamanye kobwatokwa. Boda boda batebire, mbari bane. Egento gia kabere, boda boda ya Kisii nebwate. division, mbarabwo bare omorengo Fred Nunda, mbarabwo bare omorengo bwa bass. Bono abwo Fred Nunda bakante ng'a no, intwe ntori gokor- kori gonge kori koganais, gento buna eki ng'a togende tochi gosiekerwa ase, toegwe ribwa eyemo ng'a ntwate ne mkutano Linda Mwananchi. Ibakanete pi ase eng'encho of that division. Egento kia gatato, abanto batebete ng'a tiga kera omonto ategererwe. Abagusii baikire ime especially boda boda bamoire ng'a ntori gochi koba coerced in any way ng'a tobe tobere ase chimbaara tioka. Hapana! Batebire ng'a tiga totegerere kera omonto ninki abwate gokora ki agototebia, na omokutano oyio ngwatende tore kebe nkeba. Na realizing abagusii begokire obongo kabisa, abagusii babeire egekone, bamoire ng'a besa tari echi tochi kobagora, abande batebire bakoenda onye gokora ribaga batame korwa bache erari ya Linda Mwananchi. Egento kende matiang', gose igaa ekero omonto ameroti ake matiang', ekero omonto namanyete ng'a simbarati na omosaliti. Bono abanto batebire ng'a oyo nomosaliti, ntori kogenda asare, itokogenda one way gochia ase matiang'i. Naende matiang'i tarangeti abanto etisi, abanto bachiete etisi, baria bogochi goakanwa. Egere embache omokutano, orinde mwananchi. Korende obwabambe oro kidogo ng'a abanto nabo baranyokigwe etaoni nini ebinto buna ebio, lakini togosaba ng'a abagusii baria mbore Kisii town, onde kararete vurugu mobwate moire police station. Gaki mokosi destruction of any kind, business ya monto tekunwa, onde taurwe kende, tiga siasa yago na kera omonto buna are. Onde tabase koimoka achake gokora onde cheche, yokomorora ebinto biaye gose yokomoa gose komonyokia korwa etaoni. Etaoni eye neito twensi. tiga twanchane, tosikane, na intwe rendane. Timaeti naki moroche, naki ngoba update nde igaa, bagocha etown naki akoba, ngo capture chi videos chinde live, ekero tomanye komanya naki, inche aba successful gose tebeti. Mbuya mono sana, Nyasaye abaseseni. Mbuya mono sana, ase ribaga eri rikeiga kwang'eire. Abanchwa ba Nyasaye, tiambakwanirie oboeire, naki nimete mwarosire, mogonkorire aye,

Egento gi'okoruma mono ng'a nomochie oyomo bado omonto akorete asirete, ebitari biya tiatoseti kabere efamiri eye. To my cousins, the brothers and sisters of my uncle Jefta, yambatete ng'a emipango yonsi pi egokoreka nense eye neyang'u eya Nyasae. Naende togoteba ng'a egiancheirwe inse aa na igoro giakorire ki? Giancheirwe. Omogusii mwensi pi eeri ebwatete. Mbuya mono sana abagusii mwensi ase more, nanyore omweshimiwa iga iga tiaratorese amang'ana amake igoro omoyega oyo ore ero. Mweshimiwa karibu sana mbuya mono. Mbuya mono mbuya mono rituko ria rero twachire koenia omong'ina ng'ina Richard Onyonka.

Enkirete, lakini nindareti gochia gokwana. Abache amatanga Richard Onyonka komotebia mama omwabo orarire, nkobakera mbuya mono bairane buya, all protocols bacha nabakire mbuya mono ase ogocha, aye na amasikani amanene. Nonya ekero mama asirete, omogaka Raila naro arenge, nkaria agatoremi buya, nario erachete akarua, okogenda okorwara agachia agasira atacha gusira rionsi. Ayio naro amang'ana abwate. Mbuya mono sana omweshimiwa. Igo bono buna gwatiga abagusii ekiama Jubilee tari ODM erimo. No ogotiga ekiama nintwe abanyene naki narure oo. Ekero narure ororo rende nkere ororo tiga baba egabana, egabana abanto bachete moiso onde naende basaria eparty eyio. Nintwe abanyene ODM ninde tayare gotangasa chitibi chionsi kobeka chimedia chionsi twang'anyire twachire Jubilee. Mbuya mono sana omweshimiwa. Genderera omoyega nabo togoshare after the function is done. Mbuya mono. Thank you.